Ka mpɛ sɛ nka moyɛɛ dɛ. Dabi, deɛ moyɛ yi deɛ, mente aseɛ. Sɛ sɛn? Nna no na mehyia obi nso, the way a ɔsi nam a watwetwe ne ne dress akɔ fam, wo nso mehyia mo nnɛ nso a mohwɛ deɛ moayɛ mo tiri ho. Dabi, na wobɔ, woto nnwom, anaa sɛ woyɛ dancer, wo nso woyɛ footballer a, ɛsɛ sɛ woyɛ wo tiri ho sei? Ɛ, woahu sɛ ɛno no. Ɛ, ɛyɛ brand. Ɛyɛ brand. Ɔho. Branding. Ɛdeɛn? Ɛyɛ branding. Branding.

Wopɛ sɛ wogye din a, ɛnyɛ wo tiri no a woadae no no, ɛnyɛ wo tiri no a woayɛ no pɛsɛmpɛsɛ no, ɛnyɛ wo tiri nwi a wose dabi, ɛnyɛ na ɛbɛma yɛakyerɛ sɛ woyɛ, woyɛ ayi. Adom no Nyame de akyɛ wo, ɛwɔ wo mu. Afei ma wohu me nipasu a meyɛ. Ahaa, wo nso yɛ introduction na nka yɛnso yɛnsi bi a. Me no mate ne din, Divan Star, eh, Rev. Stephen Asante. Divan Star. Ah! Nneɛma a wɔyɛ paa. Wei deɛ ɛka frɛ wo Nyame nipa. Yɛn koraa yɛhia nsɛnkyerɛnne wɔ yɛn abrabɔ mu na wohu sɛ Yɛhia bebree papa yɛbɛsa da aba fie. Ɛbɛba fie na wo ba yɛ nka wodi nka nka asase ase a. Mpɛsɛ mbisa no asɛm bi asɛ saa asɛm no akyere nso akyɛre me nya bi a mbisa no papa mpakyɛw o ɛɛ deɛ nti ne nnɛ no asɛ Africans no a yɛwɔ ha no like mo nya hyia bi na mo hu n'appearance pɛ na it's like asɛ mo a judge nipa no at once ebia so a nipa no ne mu no ɔyɛ teneneni but mo nya hu n'appearance a na mo de a judge no sɛ ɔyɛ debɔnyɛni. Wo koraa wo de wo yi sakora koraa yɛbɛ judge yɛda wo ase.

Ɛkyerɛ wo nipasu a woyɛ. Na sɛ eh sɔfo me bɔ ɛsɛ sɛ no wo hwɛ ntia wanse wa judge nsɛ nyɛ nipa bɔ ne ni. Oh dabi me judge o wo ade a wo ni no. Ɛyɛ correction na me correct wo sɛ ɛnko gyina so ɛnko gyina so. Sɔfo yɛ sɛ wo bɛ nome yɛ ntwa so. Dabi dabi me nome o me pa kyɛ sɛ ɛngyina wo tiri nwi no so ɛnfa ɛnka sɛ na wo de brande wo ho nyame brande wo a onipa bia ni hɔ a obetimi ayɛ dɛn aka wahye mo kora sɛ nyame nhyira wɔn so bebree amen nyame nhyira wɔn so bebree. Onipa bi a ɔbɛyɛ n'ade sɛ ɔtɛmte ɔbɛku mo anaasɛ ɔbɛha mo no, Nyame bɛdane akɔ wɔn so. Amen. Yes! Wate aseɛ ɛbɔ me sɛ. Pakyɛ ɔte he fa? Oh, oh car de collection. Nanka. Dabi dabi dabi. Papa nanka ya sɔ eh ka yɛpɛ sɛ nka ehu location na nka yɛ yɛ yɛ ba. Nyame adom me yɛ asɔre ɛwɔ classroom for ten years. Oh. Kosɛ. Bɛɛ sena mo wɔ Ataseman so. School park hɔ, ɛhɔ na na me ne Nyame mma hyia bɔ mpaeɛ but adwumaden ne Nyamesuro ne Nyame nhyira nti yɛatumi afiri hɔ akɔ yɛn asase so a ɛwɔ Trɛdɛ. Mewɔ Trɛdɛ. Wonya duru Trɛdɛ station wɔn afrɛ m'akoraa no obiara aba abɛfa wo. Nyame adom yɛde car si hɔ na wɔde wo akɔ yɛn site hɔ.